My Naija people, I don bring una ogbonge bishop news tori. My name na Neyi. The Nigerian National Petroleum Company wey be NNPC don come increase fuel pump price by 15 percent for inside Abuja dem dey sell am 1,030 naira per litre while for inside Lagos dem dey sell am 998 naira per litre but before wetin dem dey sell am na 897 naira per litre and dis one come make am di second time wey dem don increase di fuel pump price just within two months. di ogbonge activist and also lawyer wey be deji adeyanju don come dey ask nigerians a question as im come dey tok say now fuel na one thousand thirty naira per litre and nobody wan chase clout to come out to come do an ugly protest everybody dey wait for everyone to start di an ugly protest. di former minister and also di former rivers state govnor wey be chibuike amechi don come out to come tok say wetin happun for inside edo state election say pipo suppose not to keep quiet o as im come dey tok say di current hunger rate and suffering wey dey happun for inside nigeria say pipo suppose to dey vex to bus come out enta inside street to do an ugly protest say becos di suffering don too much for inside nigeria and im yarn dis tok on top one interview wey be say dem dey interview am.

one south africa econoba police constable wey im name be gregory nene 44 years old dem don sen ten ce am to 25 years imprisonment after when he kpupa im wife wey be tobacco nene 40 years old and he kpupa am on 22nd of july 2022 while dem come jail am on tuesday wey be october 8 2024. di katsina ekalogba police command don come arrest 24 years old man wey im name be usman mohammed iyab say because im for snap kpekus of 16 years old girl come throway di girl put for inside well for katsina local goment area of katsina state and on tuesday wey be october 8 2024 na ekalogba police come out come yarn dis tori. dis nigerian man don come jejely respect himself as im go buy new car one small motor like dat wey be say im tok say to fuel dis motor full tank no go cost am anything o say but to dey use im former motor dem say to fuel dem say e go chop am money well well say na im make am come jejejely go buy dis small car wey be say the full tank no go cost am anything. The Minister of Works wey be Dave Umahi don come dey yarn say the first section of Calabar Lagos coastal highway say dem go complete am by May 29, 2025 after that time dem go come put toll gate wey go last five to ten years make dem use am take recover all the money wey dem use take construct that road. plenty passengers dem don come dey thank god o after wey trailer wey carry full load o come fall come rest on top one bus wey be say dem enter but nobody kpai or wunjure for inside the bus na this gbege happen for inside delta state for asaba. See miracle, this is big testimony. Driver no die, nobody die. The joint tax board don come approve say dem go increase the price wey be say nigerians dem go dey pay for national driver licence and also for vehicle number plate as dem come dey talk say na for november first twenty twenty four na im the price go start as a talk say the price for driver license go be 15000 naira for three years while 21000 naira for five years. plenty queue don come dey for inside nnpc filling station and other filling stations dem for inside abuja and lagos state say because of the increase of fuel pump price wey nnpc just increase as dem come dey complain eh, say like this now say transportation money to work and also to different business places dem go come high well well now. Vocês aí, ó. Até mais cedo. The Kano State Global Police Command don arrest 22 years old man wey be Aliyu Adamu say because im kpufkpai im childhood friends wey be im also im business partner wey im name be dahiru musa as im come out come dey talk say why im kpufkpai im friend wey be dahiru musa say because im wan collect im landlord property and also the document of those land dem. This Nigeria lady wey her name be Stella don come accuse Burna Boy say she bin get belle for Burna Boy wey be Nigeria ogbonge singer. Meanwhile, Burna Boy mama come force her to remove the belle during wey be say she with Burna Boy dey date. for about three years but burna boy don come out come write on top her social media come dey talk say this girl na okpo miliki girl and wetin im pay her that year wey two of dem take knack pikus na twenty thousand naira na im pay her. This woman wey her name be Yvonne Cannon Wells don come out come surprise the whole world o after wey she fly plane wey her husband wey be pilot o, wey im name be Elliot Alper dey fly as the man come get heart attack wey make di woman come enter for di plane side dey come dey fly di plane come land am jejejely come later come rush her husband take go hospital as her husband come kpai for inside di hospital at 48 years old as plenty airport officials don come dey hail di woman say dis one shocktalize herself because dem never see dis kain tin o person wey be say she no be pilot come fly plane jejejely come land am well. na bishop news o'clock my name na nehi make una enjoy una day.